U mbagħad ġietna l-opportunità biex nidħlu fira tal-bridal wear ukoll Milan, bdejna naħdmu ma' kumpanija hemmhekk, l-affarijiet ma morrux tajjeb.
B'liema mod ma marrux tajjeb?
Kienu għamlulna ħafna wegħdiet, aħna qbadna kumpanija li suppost ħadu ħsieb ċertu production tal-ħwejjeġ, Meta wasalna fil-fiera għamlu nofshom li ftehemna u ħafna skużi, so ħafna minn daw. Kif tiftakru dak il-kunflitt, dak il-mument ta'? Kien iebes ħafna u it was żmien diffiċli għax ovvjament investejna l-flus għall-ewwel darba għall-ewwel darba u you have to titalem u tikber u titalem and you move on. Um, Kien wieħed probabbli minn daw il-momenti li kont qed tgħid li mnalla kontu intu Charles u mhux inti waħdek. Eżatt, mnalla konna flimkien u eh, ġibbajna l-kuraġġ lura biex inkomplu.
Eh, tista' spjegali naqra aktar jekk dan il-mument. Ah, jinteressani ovvjament ħafna minn suċċess tiegħek u kif tasal biex mm. toħloq u kif tasal biex wasalt fejn int. Però naħseb li l-lum ġurnata saret eh, platitudni ta' kważi, imma il-mar verità li inti biex kollok biex hemm din il-mim tal-iceberg fejn inti tara speċa l-quċċata li suċċess u l-bqija tal-batija fallimenti.
N-nis, daw l-affarijiet ma jarawhomx, again, minn barra, specialment id-dinja tagħna, kollox jidher glamour u. Intom iktar u iktar terġa'. Iktar u iktar, kull ħaġa li nagħmlu, show u ħwejjeġ u. Imma l-hardships hemm qegħdin u affarijiet mhux kollox imur tajjeb, dak il-proġett Kif qed ngħidlek tlifna ħafna flus u taqta' qalbek u tgħid jien għalfejn iżżik qed nipprova kelli bżonn nagħmilha dil-ħaġa imma l-drive hemm ikun u l-drive dejjem hemm baqgħet so tkompli u tirsisti and again Għalhekk naħseb li għadlek industrija tagħna diffiċli ħafna, speċjalment għax tipprova like ikollok kuntatti, imma llum il-ġurnata saret diffiċli biex tkun tafda n-nies. Għax one aħna qegħdin ġo pajjiż differenti, so kull ħaġa li tagħmel barra you're in a market differenti, market ġdid, nies li ma tafhomx, so ir-riskju dejjem hemm. U r-riskju naħseb ikbar għax ma tkunx ta' dik ix-xena hemmhekk, so jekk tidħol bħala xi ħadd ġdid. Ehm, x'tallim ta' minn dik l-esperjenza? Mill-esperjenza d-dija u li mortu l-fira u sibtu nofs ix-xogħol, x'tallim ċħat minna? Ehm, li dejjem Tmur fuq l-ewwel instinct tiegħek li li m'għandna bżonn il-ħadd biex jaħdmilna ċertu affarijiet li sampling dejjem irridu nagħmluh aħna. Dawn l-affarijiet li tgħallimt.
Li tmur l-ewwel instinct tiegħek. L-ewwel instinct tiegħek x'kien?
Les tibda tisma, taħseb li din mhux tajjeb biżżejjed. So, li inti bħala persuna. Eh, bħala bħala persuna jew bħala business tintaqa' man-nies u jgħidulek miskom tagħmlu hekk u intkom għal hawnhekk tittamel hekk u tittadatta hekk hekk hekk u hekk u tibda tisma' u taħseb li hekk għandek tagħmel. Imma wara tinduna li you need to stick to your guns għax ħafna drabi min-nies ikunu qed ifixkluk.
U sreħ, tġilna nasib partikolarment tiġri Nasib li l-Maltin tiġilna nar iktar jena li speċa daħlu għaf moħna illi xaħat li ġej minn suq ikbar li allura għandu ħafna iktar esperjenza li allura għandu ħafna iktar kuntatti jaf ħafna iktar xinu jgħid mill-istint infantili ta' kreattiv tiegħi dajja fl-industrija tagħna, fl-industrija. U timpressjona ruħek, probabbli, għax dik tiġri, imma wara tinduna li ħafna drabi mhm. talent tagħna hemm kien u l-affarijiet li kienu qed jgħidu ma kienu vera xejn jew mhm. kienu ġest bluff. Mhm,

Din nieħu minni ma naħseb anke in ġenerali l-Maltin mhux hekk, anzi, dejjem għatmu ehm, tajjeb biżejjed jew jew jew.
Mela, tlaqna?